השם עליכם וואס מאכן די גאנצע עולם אין די גאנצע וועלט יעדן נובן מיין נאמען איז דארי שווייץ און זיך הערסט צו געבן דער העכער ספעדער שיר האבנאך איז שיר נאמען פיר און דרייסיג ברוך השם טוט שוין דער שיר שוין סאך חדשים און ס'איז גרויס זכות קען געבן די שיר יעדע וואך און ברוך השם די שול וואקסט אין גרויסן, און מען דארף טאקע מעורר זיין, די גאנצע תפקיד פון די גאנצע שול איז צו מעורר זיין די עולם, נישט צו וועלן דאווענען, צו קומען אין צייט צו דאווענען, נישט ארויסלויפן אינמיטן, און און דאווענען ווי א מענטש, דאס איז די גאנצע עיקר תכלית פון די גאנצע שער. איך וואלט זאגן אפאר זאכן. סאו, קודם כל נאכאמאל די אנאונסמענט אז די קבלה פון איין די קבלה פון איין מיליאן קבלות צו קענען געווינען א מיליאן דאלער פאר די בית מדרש. פאר מער אינפארמאציע גיי צו kty. dot. org. נאכאמאל קעיטי ווייטי דיין אויג אויך און נאך אזאלכע איך וואלט זאגן א וויכטיגע נקודה איך זעה אלעמאל לעצטענס איך דאווען אין שול נישט חילוק ווען ווי און ווער ס'איז איך זעה איך טרעף אלעמאל מענטשען וואס קומען קומען שפעט מאל נעמען זיי א ספר מיטן מיטן שמונה עשרה מיטן ארבעטן חזון שאץ און ווען מ'פאנגט אן צו לערנען חזון שאץ מיינען זיי גרויסע צדיקים סאו כ'האב שוין געזאגט אפאר מענטשן שוין וועגן דאס אז מען טאר נישט דאס איז שטריקטע כטין ווייל זיי שרייבן אין די ארחות יושר האבן געלערנט לעצטע וואך וועגן דעם ענין אויך אין די אויך אין די שולחן אויך גערעדט וועגן דעם אויך סאו באטעם ליין איז אז מען דארף טאקע קומען צו א דארף און אונז אויך א גרויסע גרויסע אחריות פאר אונז די ציבור צו זיין גוטע ראול מאדעלס צו אונזערע קינדער און נישט אנדערע וועג ארום, וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז טאמער זיי אונזערע קינדער גייען זען אז אז אונזערע טאטעס קומען צו שפעט אין שול גייען זיי טון אויך די זעלבע זאך, און טאמער אונז טאטעס גייען אפפיצען די גאנצע דאווענען אויכעט זיי גייען טון די זעלבע זאך אויכעט, ס'איז מאנקי סי מאנקי דא ווי מ'זאגט. סאו מען דענק אויך צו וויסען אז דא ישיבות וואס לערנען נישט אויס בכלל וויאזוי צו דאווענען אין א שול אין א בית מדרש און אזוי ווייטער עס איז אזא גרויסע טעות אין דעם ענין מען מוז טאקע דאס אריין זעצען אין די ביינער צו אלע אלע קינדער כיתה ז' ו' היי וואף זייער חס אז ווען קומען צו אזא וויכטיגע נקודה גייט א מאסטער שהיה מיט א מנהל אדער א רבי וואס איז אין טשארזש אויפן מנין אין זיין ישיבה כ'האב געליינט די די רשימה פון די גאנצע סקעדזשועל, ס'איז געווען ברוך השם גאנץ גוט, נאר איין נקודה איז נישט אויסגעפעלט, אקעי, איז שמונה עשרה, ס'איז געשטאנען אז מ'דארף אנפאנגען חזות שץ אונטער פיר מינוט נאכן אנהייבן שמונה עשרה, דאס מיינט תרי מ איז פארטי פייוו סעקאנדס, זאל מען שוין אנהייבן חזות שץ, האבן געזאגט אז הייתכן, וויאזוי קען מען דאס טון? קען דאס נישט טון בכלל, ווייל דארף געבן מער צייט צו קענען דאווענען. וואס איז מיט די תירוץ? אז עס טאקע אמת גערעכט, אבער די מנהל האט אזוי געזאגט זאל מען טון אזוי, ער איז אין טשארדזש. האבן צוריק געענטפערט אבער אזוי, גיי זאג די מנהל זאל זיך קוקן אן די שולחן ערוך, עס איז נישט קיין געים דאס. סאו, טוב איינער, טוב איינער זעט קינדער דאווענען שנעל, דארף מען זיי אויסלערנען וויאזוי צו דאווענען ווי א מענטש, וויאזוי צו קענען סימפלי דאווענען בנחת ולא עם ריצה, זוי ווי מען דארף טון אין די פסוקי זמרה, געשריבען אין די גערעדט אין אנדערע שירים. מען האלט יעצט אין אורחות יושר, ס'איז אבער נאך א נאך א צוויי וואכן אין די אורחות יושר און מען גייט צו אנדערע ספר בעז השם, סאו מיר האלטן יעצט אין למד ה, קויז ווי א פוסקים, די פוסקים שרייבן אין ביאור הלכה סימן קי ח סימן קד, די מי שאין נכס לבית הכנסת לשמוע ברכת כהנים, איינער וואס גייט נישט אריין אין שיעור ברכת כהנים, אין בכלל ברכה איז נישט אריינגערעכנט די ברכה, כיוון שהברכה חשובה בענין דשמיא, פארוואס? ווייל זיי ווייזען אז ברכה איז נישט נישט וויכטיג פאר זיי צו קומען צו קומען הערן דאס, ולא דומה לעם שבשערות תעניתי, אבער איין עקסעפשאן איז איז געמאכט פאר עלענד וואס ארבעט אין די פעלדער זיי האבן נישט קיין טשויס זיי מוזן גיין ארבעטען דאס איז נאר גערעדט געווארן אין די אלטע צייטן טאקע ווען עס איז געווען אז געווען איין מנין און נישט געדארפט גיין אין פרי ארבעטען די די ליין איז נישט אקעי אין היינטיגע צייטן פארוואס ווייל ווייל ס'דא קען ס'דא מנין מעפס איבעראל און א מענטש קען וויסן קען זיכען געגענהייט א מנין אבער זיין זיין אחריות צו דארפן וויסען ווי מיר זענען. ווייטער, וואס כל שכן א בורח וואס איז קענסט עס אויף עסקנים, איז אויך איין וואס וואס לויט לויפט ארויס פון שיעור אויף עסקנים, ווייל זיי נעמען א חפץ ברוך עבדך ממני. סאו, די פסוק שטייט אין תהלים אז די חפץ ברוך ער וויל נישט האבן די ברכה,

חז ל שום זאל זיין איז חז ל שום טויש וואס זאל זיין אין אין דעם ענין לאמיר זען אייל און יעצט איז טאקע א גאנצע זאך מ'האט גערעדט אין די שחרור נישט שחרור כסא שחרור אז אז מ'קען אויסציען די תפילין שוין נאך נאך די קאשע ביי די בבא מציעא זאגט איר אז חיים קניבסקי זצל און נאך די משביר אז מ'זאל אויסציען תפילין ביי עולייני

איז אסור צו אויסהייבן א תפילה מיטן קדיש. אויף מס' סיני בן גרא איז זאגט אז איינער זאל זאגן די תפילה אין שול אין פראנט פון ארון. פארוואס? דער גולה ביי חלץ דער פאר רבי דער אסור. ווייל עס קען עס איז נעמען נישט עס איז אזוי אזוי חוצפה'דיג פאר איינער אויסטוהן תפילין אין פראנט פון א מלמד א רבי וואס איז אסור. לכן, וועגן דעם, גאנצע בית הכנסת איז אימער צו פילן, וועגן דעם ס'איז די ריכטיגע וועג צו אויסגיין פון שול אן טון תפילין, און פון דעם טעם, אסאך מענטשן נעמען נישט אויס די תפילין אין שול אליינס, און אין א חוצות'דיגע צימער, פאר מ'גייט ארויס אין גאס, ס'איז דא אסאך שולן וואס האבן נישט די ארויס צימער, סאו אזוי ווי מיין שול, למשל, וועגן דעם טוה מען אויס איר תוכו תפילין אין די שול. נאך איין הלכה, הודיע התהילים לצאת אחר קדושי לסדר וקשה עליני, די די היתר צו ארויסגיין פון שול נאך קדושי לסדר נאך חשבון און ציון נאך קשה ועליני, איז ווען?

צלחה מיינט אז ס'איז דא איינס דא וואס איז דא ווייניגער מנינים און ער האט נישט קיין צייט צו קענען דאווענען די גאנצע צייט, אויך אויב ס'איז נישט יעדן טאג ער טוט עס, אמאל א יובל, אמאל א חודש, אדער אמאל יעדע וואטעווער דריי וואכן, וואטעווער נישט קיין חילוק ווער ער איז, יעדער קען נוצן זיין זיין אייגענע דזשאדזשמענט, אבער די באטעם ליין איז מען טוט נישט יעדן טאג דאס, אבער הלכה וקביעות איז דערפאר גמרא תחילה, איינער וואס גייט ארויס.

ווען צו דער ענדיגן דעם שיעור מיט מיט א פאר מעשה'ס פאר קליינע מעשה'ס פון דער פסח קרוין צו וואס מינינג איז אין ענגליש אבער איז איבערטייטשט אין אידיש סא דער פסח קרוין שליט א גייט א מעשה ער גייט עקסטער פאר א שוק א יאר און א האלב צוריק בערך סא רעדט דעם מעשה רעדט זיך איבער זיך וואס ער וואס איז זיין אייגענע עקספיריענס

אפאר אנדערע אידישע פעישענטס אין דער צייט איז געווען דער שיינער זלמן און חסיד פון מאנרא ר' אהרן הערש בורקאוויטש ער פלעגט אפען צוזאמקומען און געבן געבן איין פאר אנדערע חיזוק איין אינדערפרי ר' אהרן הערש זאגט צו מיר זאגט אים ס'איז אינטערעסאנט דער מעכסט קען שמע וואס זאגט אינדערפרי מ'זאגט אונז זאגן אונז לייג ארויס וואס וויפיל שווערצער האט די קדוש ברוך הוא, איינער פון אונז, בורא רפואות, ער היילט אויס, ער באשאפט רפואה, ס'איז ממש וואונדערבאר אז די ווערטער איז אין די פרעזענט טענס, לשון המושג, לשון המושג, וואס וואס מיינט אז די אייבישטער איז ער ער ממש אין בגדר פיס פון דער קאנקער. הרב אש זאגט ווייטער, אונז מוזן ביידע וויסן אז און זיך זיכערן אז אונז גיימיר ווערן אויסגעהיילט אין עני עני מאמענט, אזוי ווייטער ווי זיי האבן זיין קאנפידענט וועגן וועגן די אסון. סא הרב נעס ווער ס'האט ר' פסח קאושניט האט האט האט אונטערגעליינט די ווערטער אין זיין סידור, ווייל פאר די פאר פאר חיזוק

ער איז געגאנגען צו די ישיבה רב ר' בעני יאקאבעסער וואס איז אדזשע דזשעי זיין מספטע אין א לויער סייד מעהעטן איין טאג איז ארויסגעקומען אז מספטע אז עמטי דזשעי איז געווען נאר פאר אפאר בלאק אוועק און די גאדער אדא ר' משה פיינסטיין איז געווען ראש ישיבה געדאווענט דארט יעדע אינדערפרי סאו יעקב האט געטראכט זיין גוטע עצה צו דאווענען מיט ר' משה פאר א פאר טעג אין די פרי היינט צופרי האט געטון אזוי עטס ער באהאפט זיך זיכער מיט די מנין אין די פרי אבער ער איז געווען זוי איבערראשט צו זיין אין ר' משה'ס ד' אמות און ער האט נישט געקענט דאווענען פאר זיך ער האט געוואלט ממש וואטשען וויאזוי יעדע יעדע מאוו וואס האט ר' משה געמאכט? עס איז געווען אזוי נספוהל ביי ר' משה'ס כוונה אז ער זאגט יעדע ווארט שטאטערהייט. אבער יא, ר' יעקב האט געזאגט ווען ר' משה קומט צו די ברכה פון פאר קרישמע, ער האט עס געזען עפעס אנדערש, איז ער קעניש פארגעסן ביז די טאג. סא אז ער האט געזאגט די טאג פריער, ר' משה האט געזאגט די ווערטער שטאטערהייט, ער קומט צו די ווערטער והאר עינינו בשורות שכל. לייכטן אונז אונזערע אויגן אין דיין תורה. ר' משה'ס גוף האט זיך ממש געשאקלט מיט פחד. יעקב האט נישט געקענט גיין נעבן אים. ר' משה האט געלערנט תורה אסאך מאל פאר פאר יארן יארן, האט אים רעקאגנייזט אז א תורה איז א גרויסער גדול הדור, אבער זיין בעטן צום באשעפער צו האבן אונזערע אויגן בערל אכטן, אין תורה איז מען זאגט אז אפילו עס פעלט זויפיל אין די תורה נאלעדזש און אנדערסטענד און פארשטיין זיך אז ער וויל מער, ווען רבי יעקב סאלמאן האט צוריק געגעבן נעקסטע צופרי אים מאכט נאך א דגוש צו אבזער צו קוקען אויף רבי משה נאכאמאל ווי ער איז געזאגט בעטער זיכער רבי משה איז ממש פייער איז געווען מער זיך נאך אמאל איז געוויזן אז א גוף האט ממש געשאקלט איז זיין קול האט איז געווען ממש מיט האמלעס זיי ראקי סאלמאן אויס דער ווערט יעצט צופרי ער אפען זאגט ער זאגט דער דער דער ממש דער פחד דער שטארקייט ווען משה איז זאגן אז ס'מופט אים, סאו ווען מ'זאגט אז די ווערטער יעדן טאג, צו מאכן זיך טראכטען וועגן די אינטענסיטי מיט די בקשה איז אזוי ווייט אוועקגענומען פון עמאושענס, מאכן אונז איינזעהן וויפיל מ'דארף דאווענען טאקע. נאך איין מעשה, ענין איז שוין נאכדעם. אין די ערלי ניינטין פיפטיס א קליינע אינגעל עזרא קאניג קען געקומען חזר'ן חומש די בית המסמדרש אין עם טי דזשי אין מרסעטע ירושלים אין לאו איסט סייד מענהעטן עזרא גייט א געט א טורער זיך געחזר'ן מיט אים געלערנט מיט אים אבער איין נאכט ער טאר נישט קען קומען רבי משה האט געזיצן אין זיין טיש אין פראנט געהאט אזויפיל ספרים אפען ער האט געוואלט שרייבן שם התשובה עזר ממש עס גייט זייער שוואכקייט צו פארשטיין א ווארט אדער א פסוק אין חומש ער געשטראגלט ממש עס איז זייער שווער פאר אים עס איז געגאנגען צו רבי משה מיט די חומש ער האט געפרעגט די שועה א קשיא רבי משה איז געווען זוי פרייליך צו אים ווען די אינגעל ער האט געצויגן מאכן ספרים ער געהאט ער געהאט אפען און געספענד סאך צייט מיט די מיט די עזרה אים קלעריפייען וואס ער האט נישט פארשטאנען רבי יעקב וואשענסקי וואס איז וואס האט האט האט אויס געלערנט די מסמר ש אינערנאכט האט געזען די גאנצע זאך איז געווען זוי ערשוינט צו זען רבי משה'ס זייער סאך פעשענס. האט ער פשוט געפרעגט זיכער איז דא אנדערע אין דער בית מדרש וואס זאל קענען העלפן ערקענען מיט זיין מיט זיין חומש וואס האט אלע שיעור געדארפט נעמען צייט צו אים אויסלערנען משה ענטפערט עס ווערט זוי זוי קלאסיג פרעגט רבי דושינסקי האסט געדאוונט צופרי? אוודאי ענטפערט רבי דושינסקי דו האסט געזאגט ברכת קרישמע? יא זאגט הרב בשינסקי, דער ברוך ה בעפעלט דער אייבערשטער זאל אונז געבן לעמבע ע ל מיט לישב ע ל קיים צו קומען צוזאמען דער זכר ביי הבל צו לערנען און צו לערנען און צו אויסלערנען און דאס איז שטארק געווען ערשט צו אונז צו אויסלערנען די שוועריגקייטן אין משניות און ש ס לערנען דאס מיינען עני חלק אין די תורה אפילו א סימפל ווארט אין חומש וועגן דעם האבן מיר אויסגעלערנט. ס'איז אזוי וויכטיג, זיי זענען מתים, און זיי ווי דאווענס, און זיי ווי אונז, זיי געווען אונזער גאנצע לעבן, די אייבערשטער האט געהאלפן, אז זיי האבן זכות, זיי זאלן טאקע האבן טאקע גוטע רשות רפואית, און כ'שריי אסאך, טאקע, און יעצט איז זיי זענען אין קעמפ, און כ'האף אלעס זאל זיין בעסער ווי די נעקסטע וואך, זיי געזונט.